ass-agi ma tebɣiḍ a gma Rabaḥ ad neɛreḍ-d ad d-nemmeslay ɣef ayen umi qqaren ṭṭaɛa i lewṣayat, yeɛni l'obéissance au commandement.
Ihi ad nɛeddi ad nɣer agmat neɣ rrbeḥ adlis n Lemtul, ixef wis waḥed u ɛecrin, taseddart tis snat. Neɣ akken i s-qqaren s tṛumit, Proverbes chapitre vingt et un verset deux. Amen.
Amin.
Iberdan akk yettawi umdan ɣur-s ṣeggmen, lameɛna Ameɣlal i iwezznen ulawen. Amin.
Ad nkemmel ma tebɣiḍ a gma Tneɣra Bḥal nerna-d nɣer di lemtul-agi ixef wis tlata tiseddarin tis xemsa alamma d setta, yeɛni Proverbes chapitre trois versets cinq à six. Ttkel ɣef Umeɣlal seg ul-ik merra. Ur ttkal ara ɣef lefhama-k. Nadi ɣef lebɣi n Umeɣlal, netta ad yessemsawi iberdan-ik. Amin. Amin.
Ihi ma nezmer ad d-nefk agmat neɣ rrbeḥ ad d-nefk isteqsiyen, ad d-nini, Acḥal deg-wen i iḥemmlen ccikula? Yeɛni yelha ma nečča ccikula? Nezmer ad t-id-nefk, ad ten-id-nefk d isteqsiyen. Nekk, neḥ mleɣ ccikula a gma-tneɣ yeṣfa. Nḥemmel akk ccikula.
Amin. Agrud iḥemmel ccikula, u baba-s ur yezmir ara a s-yini i mmi-s ur tettesseḍ ara ccikula. Axaṭer diri-tt. Maca ababat yezmer ad s-yini, ur tettesseḍ ara ccikula, ur telliḍ ara d amasnag, yeɛni sage, tranquille. Maca, neɣ meɛna, agrud-nni ad yečč ccikula, s tuffra n baba-s. Agrud yeẓra ccikula telha, baba-s daɣen. Ɣef leḥsab n yixemmimen-nneɣ, ccikula telha, meɛna Tella yiwet n tɣawsa teɣleb ixemmimen-nneɣ. Taɣawsa-agi gma-t neɣ Rabaḥ d lewṣaya. Amin.
Ma yella ababat yefka-d lameṛ, neɣ Ṛebbi mi ara aɣ-d-yefk lameṛ, ihi turda-nneɣ neɣ ṛṛay-nneɣ, ur tesɛi ara azal, ayen yesɛan azal d tiɣi n wawal i lewṣaya-nni, tiɣi n wawal tusa-d Sennig n turda-nneɣ, yeɛni sennig n rray-nneɣ. Ayen i d-issuter Ṛebbi akk d turda-inu akked rray-inu, ayagi ad d-issebgen imenɣi i yellan s zdaxel-iw. Yeɛni imenɣi yellan d nekk akked nekk, le moi. Akk ttiɣin n wawal i Ṛebbi. Cciṭan d bu tḥila, iɛuss am yizem Irɛad yettnadi anwa ara yessebleɛ. Amin.
Ma tsemḥeḍ kan a gma tneɣ yessef ad d-rnuɣ deg wawal-ik. Ki d-tenniḍ akka aqrur yeẓra belli ccikula telha. Meɛna ababat-nni yugi ad s-imudd ad yečč ccikula axaṭer akken i d-tenniḍ yeqbeḥ ur yeqqim ara trankil. Imhmala ini-as ur tettetteḍ ara ccikula.

Axaṭer ma yella yečča-sen tuffra, a tin yerẓa lewṣaya n ibaba-s, yeqqudder ara baba-s, ma yella yeqqudder ara baba-s, atayen ur iqqudder ara ula Sidi Ṛebbi. Amin.
Amin a gma Tnalis. Amin. Twalaḍ a gma Tnaɣrib, ayen yeffren akk di lewṣaya, ma yella ur nettaɣ ara awal i baba-tneɣ mi ara ɣ-d-ifk lewṣaya. Amin.
Meɛna baba-tneɣ ilaq ad nẓer belli di twacult netta i yeṭṭfen amkan n Sidi Rebbi. Amin. Mem di s taɛrabt qqaren-ak Rabbul Beyti. Akka, qqaren Rabbul Beyti. Ihi d netta i d Rebbi n twacult-nni. D netta i d aqerru. D netta i yeṭṭfen amkan n Sidi Rebbi di twacult-nni. Amin. Ɣef waya ilaq agrud neɣ agrud ad iḍaɛ lewṣaya n baba-s.
Amin. Amin a gma-tneɣ a Yusef. A gma-tneɣ Rabeḥ ma tebɣiḍ ad nkemmel ad d-nɣer, ad d-nɣer ad tabrat tamezwarut n Buṭrus, ixef wis xemsa, taseddart tis tmanya. Neɣ akken i s-qqaren s turmit, 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Ḥadret, ɛasset iman-nwen, axaṭer aɛdaw-nwen d cciṭan, ittezzi, iṛeɛɛed am yizem, yettqellib anwa ara ara yessebleɛ. Amin. Amin.
Ihi di tseddarin nniḍen a gma-tneɣ Rabeḥ, nezmer ad nerr ad d-nɣer tabrat tis snat i Ikurantiyen, Ixef wis ḥdac, taseddart tis ṛbeɛṭac, yeɛni akken s-qqaren s trumit De Corinthiens chapitre onze verset quatorze.
Annect-a mačči d ayen yessewhamen, imi ula d Cciṭan yezmer ad yerr iman-is d lmelk yettfeǧǧiǧen am tafat. Amin.
Aṭas n tseddarin i ɣ-d-ittmeslayen ɣef tḥila n Cciṭan. Cciṭan yenna, Ma teččam lfakya-nni, ad tilim d ilelliyen, yeɛni d iḥeṛṛiyen, libres, ad tuɣalem am Ṛebbi. Cciṭan Yewwet-d si tama-agi axaṭer yeẓra lexṣaṣ n umdan. Lukan Adem yuɣa awal, amezruy, yeɛni tarix, ifuk. Maca, neɣ meɛna, imi gɛusa ayagi, iḥuza akk talsa, yeɛni l'humanité, neɣ akken i s-qqaren s taɛrabt l'insaniya. Nreffu, neɣ nesgermud, mi ara ɣ-d-yini walbeɛḍ d acu ara nexdem.

Yefka-yas kullec deg jnan aiden, ilaq kan ad yexdem, ad iḍuɛ lewṣayat n Sidi Ṛebbi, ur s-yeḍlib ara ayen meqqren Sidi Ṛebbi, in-as ad teččeḍ akk di lfakiyat-agi, meɛna ḥader ad teččeḍ di lfakiyat-agi n lcejra-agi, asmi ara teččeḍ deg-s ad temmteḍ. Mačči d ayen iweɛren, yeɛni mačči d ayen iweɛren fell-as, ad iḍuɛ kan Ini s din akken Rebbi. S din akken Sidi Rebbi. Meɛna cciṭan atan da yettḥewwis kan amek ara yesseɣli amdan. Akken i d-nniḍ akni, lukan Adem iḍuṛ Sidi Rebbi, beqqi amezruy, amezruy, tarix ifuk.
Ifuk.

imqeddes n At Isṛayil. Ma thennam iman-nwen tuɣalem-d ɣur-i, ad tettwasselkem di laman akk di ṭṭmana ara tafem i lǧehd-nwen, lameɛna kunwi ur teqbilem ara. Amin. Amin.
Ihi awal iqedsen yeqqar-aɣ-d. Ur ttḥebbiret ara ɣef wayen yeɛnan turdiwin-nneɣ, yeɛni rrayat-nneɣ. Ayagi ur yesɛi ara azal, axaṭer ayen meqqren d lewṣaya n Ṛebbi i yesɛan azal d ameqqran. Ṛebbi yessawel-iyi-d i wakken ad iliɣ deg usgunfu neɣ deg usteɛfu. Yeɛni a gma-t n Ɣerbeḥ, ilaq-aɣ ad nesteɛfu di Lmasiḥ. Amin.
Amin.
Ma nezmer ad nefk asteqsi, ad d-nini anda yella weɣbel, meɛna, maca neɣ meɛna, aɣbel d nekk akked tezmert-iw, yeɛni nekk, le moi, yesɛan lǧehd d ameqqran. Cciṭan isseɣli-ten di ddnub, yewwet-iten anda akken ur ǧhiden ara, yeɛni deg nekkni, ad k-neqqar akken nekk, le moi. Tudert-nneɣ tezga d tiɣestiwin, yeɛni les décisions, des décisions. Mi ara neṭṭef taɣtest, yeɛni une décision, n diri, taɣtest n diri, ttakeɣ-as amkan i cciṭan, ur t-nqubel ara, dɣa ad yettiǧhid u ad d-iḥell aṭas imeḍqan, tiferkiwin, alamma iḥell-d akk tamurt. Ayagi ameṭrad, yeɛni am lgirra, mi ara d-yas ucengu neɣ aɛdaw i wakken ad d-iḥeṛṛi tamurt, ma yella agdud n tmurt-nni ur t-iqubel ara, acengu neɣ acengu-nni neɣ aɛdaw-nni ad d-iḥeṛṛi amḍiq amḍiq alamma iḥeṛṛi-d akk tamurt. Yeɛni agmat neɣ rebḥel amedya-agi, lemtel-agi, ucengu n uɛdaw-agi d-iḥeṛṛin tamurt. Am nekni di tudert-nneɣ, cciṭan akka, ciṭuḥ ciṭuḥ ad d-iḥerri deg-neɣ. Ihi, ay atmaten d tiysetmatin, kkret ad tqablem acengu neɣ aɛdaw. Ihi nekni ilaq ad nesgunfu, neɣ akken qqaren ad nesteɛfu di Rebbi. Mi akken tameṭṭut-iw a yi-d-tmel anda i ɣelḍeɣ, ur ilaq ara ad rfuɣ, ilaq ad steɛfuɣ di Rebbi. Cciṭan yeččur d tiḥila, yettak-aɣ-d ixemmimen izelgen, yeɛni iɛewjen, mgal n ixemmimen n Rebbi, yeɛni contre ixemmimen n Rebbi. Meɛna d nekkni i ilaqen ar at neɣleb deg imenɣi, axaṭer awal iqedsen yeqqar-aɣ-d, Ḥercet ihi am izerman, sɛut nniya am yetbiren. Hatan a gma-tneɣ Rabaḥ, ass-agi yeɛni newwi-d awal.

I wakken cciṭan ur yeɣleb ara fell-aneɣ, d acu ilaq ad nexdem? D tidet, ilaq ad nɛaz, ad neḥrez iman-nneɣ ɣef cciṭan, meɛna s wayes ara neḥrez iman-nneɣ ma yella n ṭṭuɛa nella di ṭṭaɛa n lewṣayat n Sidi Ṛebbi? Ma yella qqareɣ awal n Sidi Ṛebbi? Ma yella ḥemdeɣ Sidi Ṛebbi, ma yella ttiliɣ dayem ddaw leɛyana-ya n Sidi Ṛebbi, ma yella ttḥewwiseɣ kan lebɣi n Sidi Ṛebbi, cciṭan ur izmir ara ad yi-sseɣli. Ur yezmir ara ad d-iḥeṛ imukan di tudert-inu. Akken i d-tefkiḍ akken weltma-m uɛdaw. Mi ara yebɣa ad d-iḥeṛ i walbeɛḍ n tmura. Walbeɛḍ n tmura, imeḍqan di tmurt. Cwiya cwiya, ama ikcem Amḍiq, amḍiq. amḍiq amḍiq, cciṭan kif kif. Meɛna nekkni eh, ilaq ad nɛass, ilaq ad nili eh, neḥṛec. Nekkni s imasiḥiyen ilaq ad nili neḥṛec, axaṭer ayen i ɣ-d-yezzin di ddunit-agi, aṭas n ṭṭmaɛat, aṭas n tḥila n cciṭan, aṭas seg l- ayen nettwali akka ur nelli ara n Sidi Ṛebbi. Nettwali tilivizyu d ayen eh, aṭas icemten deg-s.

i wakken lewqat akk i ɣ-d-yefk Sidi Ṛebbi, lweqt akk i nettɛici kul nhar, kul yum, ilaq ad nẓer belli aql-aneɣ di ṭṭrad, di lgirra, di lgirra, axaṭer aɛdaw yettḥewwis kan a ɣ-yesseɣli, akken i iḥewwes yesseɣli Adem, i yebɣa a ɣ-yesseɣli ula d nekkni, axaṭer iḍelli nella d iqeddacen-is, Tura neffeɣ-as-d afus ur t-yeɛǧib ara lḥal. Iḍelli nqeddec fell-as. Teḥsiḍ kan
ad yeɛreḍ i wakken ad aɣ-yesseɣlay yal ass? Ih, ad aɣ-yesseɣlay yal ass i wakken ad nuɣal ansi i d-nekka. Iḍelli nella d iqeddacen-is, tura ur nelli ara d iqeddacen-is, tura d iqeddacen n Yasuɛ Lmasiḥ. Izɛef